א גוטן מועד, ברוכים הבאים צו די דריי יסודות פון חירות, און אונז גיימיר היינט קאווערן יסוד נאמבער דריי פון די דריי יסודות צו זוכה זיין צו באמת'דיגע חירות יעצט אין זמן חירותינו. און די טייטל וואס אונז האמיר געלייגט אויף די היינטיגע פרינציפל, אויף די היינטיגע יסוד איז, האב הנאה פון דיין באשעפטיגונג. וואס מיינט דאס? און דאס מיינט זייער סימפל, ס'דא דריי מינע פלעיערס אין די ביזנעס וועלט, פלעיערס מיינט מענטשן וואס טוען ביזנעס, כ'רוף עס א פלעיער, זיי שפילן די געים אין ביזנעס, ס'הייסט די געים פון פון אפערן זאכן, פון נעמען זאכן, פון טון זאכן, יעדע באשעפטיגונג וואס דו טוסט הייסט א פלעי, דו טוסט, דו טוסט, די טון, דריי מינע טיערס, אקעי לאמיר עס אזוי מאכן, די דריי מינע טיערס, איין מין טיער איז פלעי טו פראטעקט, ער שפילט די געים פון ביזנעס ווייל ער דארף פראטעקטן, ער דארף פראטעקטן אז נישט עט קומען א קאמפעטישן, אז נישט עט ער נישט האבן פון וואו צו באצאלן די בילס, אז נישט עט ער נישט, דאס איז איין מין פלעיער, די צווייטע מין פלעיער איז פלעי טו ווין, ער שפילט ווייל ער וויל געווינען, ער איז מסודר, ער זוכט נישט צו פראטעקטן גארנישט, ער זוכט נאר צו געווינען מער און מער און מער און מער און מער, סאו זיין גאנצע פאוקוס ווען ער טוט עפעס איז ווייל ער וויל געווינען מער. די דריטע פלעיער איז פלעי טו פלעי, איך האב זייער הנאה וואס איך טו, איך אינדזשוי עס, לאמיר גיין טרייען נאך א געים, לאמיר גיין טרייען נאך א קאנטעסט, נאך א זאך וואס איך גיי טון, דאס איז די דריטע פלעיער. די מעגא סוקסעס וואס מענטשן האבן אין ביזנעס איז על פי רוב ווען זיי זענען אין די סעקשאן פון פלעי טו פלעי, זיי זענען דארט ווייל זיי ווילן פשוט זיי ענדזשויען די געים, די ווייניגסטע סוקסעס על פי רוב וועט זיין בדרך הטבע ווען מען איז אין פלעי טו פראטעקט. פלעט דא און פ איז פונקט אינמיטן. סאו טראכט אריין ביי דיר, אין וועלכע פלאץ ביסטו יעצט? זייער אסאך מאל איז מורא'דיג שווער פאר א מענטש, איך האב א בודזשעט, איך האב א ווייב און קינדער וואס איך דארף ברענגען פרנסה, איך דארף חתונה מאכן קינדער, איך דארף, איך האב מיך מיינע נידס. וויאזוי קענסטו מיר זאגן גיי אריין אין פלעט טו פלעי ווען איך האב נידס וואס איך דארף מאכן, און איך האב זייער א לאנגע צייט מיך געמוטשעט מיט דעם, און וועגן דעם האב איך געהאט געוויסע לימיטעישאנס וואס איך האב נישט געקענט טון אין ביזנעס, ביז דער אייבערשטער האט מיך אריינגעלייגט אין קאפ ברוך השם א גוטע איידיע, גיי טריי צו טון אין דיין ביזנעס געוויסע זאכן וואס דו קענסט טון פלעי טו פלעי טו פראטעקט און פלעי טו ווין, וואס דו דאס און דו ווייסט אז דו טוסט דאס האסטו מער ווייניגער געקאווערט דיין בודזשעט. האסט פון וואו צו ברענגען פרנסה מיטן אייבערשטענס הילף און פון דא און ווייטער פאנג אן צו פאוקעסן נישט וואס נאך קען איך טון אויף פלעי טו פראטעקט, נישט וואס נאך קען איך טון אויף פלעי טו ווין, נאר פון דא און ווייטער מיין בודזשעט איז געקאווערט, מיין מינעמום בודזשעט איז געקאווערט, פון דא און ווייטער גיי איך אריין צו פלעי טו פלעי. לאמיר טרייען, לאמיר זען וויאזוי ס'גייט, און איין קאנדישן איז דא דארט, איך מוז ענדזשויען וואס איך טו, און איך מוז מאכן זיכער אז די אקטיוויטי פון עס ענדזשוי איך און די עקשאן פון עס ענדזשוי איך, און דעמאלטס ביסטו מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אנגעגרייט פאר מעגא סוקסעס, און דעמאלטס וועסטו זוכה זיין צו באמת'דיגע זמן חי עיני, אז דו ווייסט אז דו טוסט זאכן וואס איז אין ליין מיט וואס דער אייבערשטער האט דיך געגעבן א הנאה דאס צו טון, עסן דארטן גיין, און דאס איז געווען איינס פון די סיבות פארוואס איך האב אנגעהויבן מיינע עדיוקעישאנעל פראגרעמס וואס איך האב געמאכט איז געווען ווייל איך האב געוואוסט אין מיר איז געליגן אז עדיוקעישן, עדיוקעיטן אנדערע, העלפן אנדערע ווערן בעסער, איז א זאך וואס ס'ליגט מיר אין די ביינער, ס'ליגט אין מיינע בלוט, ממילא האב איך געוואלט עס אזוי שטארק טון, איך האב נישט געהאט קיין השגה וואסערע ביזנעס ס'גייט ווערן, וויאזוי ס'גייט ווערן א ביזנעס פון דעם, איך האב אבער געוואוסט ס'איז דא א מעגליכקייט ס'גייט ווערן, און וועגן דעם האב איך עס געטון און ס'איז געווען פלאי טו פלאי און ברוך השם אז כ'האב געזען ס'ווערט אויפגעפיקט מער ווי ס'וואלט ווען אויפגעפיקט אויב ס'איז נאר פלאי טו פראטעקט. טראכט אריין ביי דיר אין ביזנעס וויאזוי קענסטו טון זאכן פלאי טו פלאי וואס איז אין ליין מיט דיין פערסאנאליטי וואס דו קענסט באמת נאכדעם זוכה זיין צו חירות. ס'איז געווען זייער געשמאק צו פארברענגען מיט דיך פאר די דריי טעג חול המועד און דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז די דריי יסודות פון סוקסעס וואס אונז זעמיר איבערגעגאנגען זאל דיך באגלייטן א גאנצן לעבן און ס'זאל דיך העלפן אנקומען צו מעגא מעגא מעגא סוקסעס בעזר השם יתברך. א פרייליכן יום טוב.